בשם רבי שכיינא, ברוך השם האבן מיר זוכה געווען צו לערנען א דף גמרא, דאס איז די בעסטע זאך, פרובירטס עס אויס בחורים, פרובירטס עס אויס, יעדן טאג נעמען די גמרא, לערנען דעם דף גמרא, פארשטייסט עס, פארשטייסט עס, פארשטייסט עס נישט, זאג די ווערטער, ס'איז א אנדערע טאג, ס'איז א אנדערע לעבן, ס'איז א אנדערע מח, צוויי ברידערס, צוויי שוואגערס, ס'זעט אויס ווי ביידע האבן די זעלבע הויז, די זעלבע קאר, די זעלבע ביזנעס, איינער לערנט א דף גמרא, איינער לערנט נישט א דף גמרא, דער האט א טעם אין לעבן, דער האט נישט קיין טעם אין לעבן. יא, אונז זעמיר משפחה, אונז זעמיר חברים. אונז זעמיר חברים. איך האב א טעם אין לעבן, איך לערן א דף גמרא, און דו האסט נישט קיין טעם אין לעבן. און בפרט די חתנים וואס גייען חתונה האבן זאלטס וויסן, עטס מוזטס מאכן עפעס אז די ווייב זאל ענק ארויפקוקן אינדערהיים. א געזונטע שטוב, די ווייב קוקט ארויף די מאן. ני ני, זי קוקט מיך נישט ארויף, קוקט די מאן, ני ני. אזוי האט די אייבערשטער באשאפן, אזוי האט מען געמאכט אין די תורה. זי קאכט אים, זי מאכט אים, זי באקט אים. זי פרעגט זיך, וואס וועט מיין מאן זאגן? נו, אבער וויאזוי קען מען טאקע ארויפקוקן א מענטש? ביסט דאך א ביסט דאך א גארנישט, ביסט דאך א גראביאן, איך ווייס נישט וואס. דיין פתח, קומסט אהיים נאר, ביסט דא פאר דיך, פאר דיך, פאר דיך, פאר דיך, איך, איך, איך, איך. נעם די גמרא, לערנט אביסל גמרא. מאמאמיי, מאמאמאמיי. קענסט די גמרא ניגון? מאמאמיי, מאמ. צו די הייליגע משנה ווייל איר האט נישט ווי געזאגט אז מען לערנט אביסל גמרא אינדערהיים אויף אפאר מינוט אפאר מינוט דארף שוין גיין דארף שוין גיין דאווענען אויף די ווייב און יעצט מוז מען יעצט אפ יעצט האלט מען אינמיטן א געים יעצט האלט מען אינמיטן שפילן ניין איך דארף לויפן דאווענען מנחה און מעריב אבער גיי נישט גיי נישט דו מיינסט מען דארף אלעס טון וואס א ווייב זאגט? דו מיינסט דאס מיינט שלום בית אז די ווייב זאגט פאר נישט אויף אומאן פארט מען נישט אויף אומאן? גיי נישט דאווענען לאמיך נישט אליין, בלייבט מען אינדערהיים ווי א נאר? שלום בית מיינט אז מען טשעפעט נישט, מען זאגט נישט צוריק קיין שלעכט ווארט, זי גיט א שריי עפעס, מען בלייבט שטיל, דו ווייסט דיין טאטע איז א האק, גארנישט געבן, מען רעדט שיין, מען רעדט ווייך, אבער וואס זי זאגט מוז איך טון,

ווען סטראנג קומט נישט אריין קיין קאמפיוטער, אוי מיין פרענד, אוי מיין דאס, אוי מיין יענץ, אקעי. עס לערנען גמרא אינדערהיים, עס האט אפגעגרייט נעגל וואסער, עס ליינען קרישמע פאר די גיין שלאפן, איך האב דיר נישט צוגענומען פאן פון לעבן, חתנים איך נעם דיר נישט צו פאן פון די לעבן, איך זאג עס מאך עס מיט די אייבערשטער, גרייט אן נעגל וואסער, ליין קרישמע, שטייסט אויף צו פרי גיס אפ נעגל וואסער, איך האב דיר עפעס צוגענומען פון לעבן? איך האב דיר עפעס געזאגט וואס נישט צו טון פון א געשמאקע לעבן? פארקערט האב א געשמאקע לעבן מיט די אייבערשטער, איך האב דיר געזאגט צו פאסטן? מאך א ברכה, וואש דיך, איך האב דיר געזאגט אז דו זאלסט נישט שלאפן? שלאף, שלאף, עס, לעב דיין לעבן מיט די אייבערשטער. אזוי שווער צו גרייטן א שיסל נעגל וואסער נעבן בעט, אדער א קרישמעליין בעפאר מען גייט שלאפן?